Dawno görşems aga ikimiz. Sen azaldyňmy ýa men? Men azaldym ýa sen azaldyň. Birimize azallyk. Çaý, kofe nämejik alaly. Aý ýok goý menem normal sen. Aý menem normalny. Sen öňem halk aýdymy aýdýadyňmaý? Aý, aýdyp, şeýle aýdýadym men wapşe başda. O zat-a mekdepde okaýarkam, näçinji klasdymaý, üçünji, dördünji klaskam, dutar kuržok bar-da mekdepde. Aha. Şonda dutara gatnaýadym. Şo Dworec pionerdemi? Ýok, mekdebiň özünde, ýigrimi ýedinji gimnaziýa bar-a. Hawa. Şo ýigrimi ýetide. Ýörite kuržok açyldy. Biz, pomom, üçünji, dördünji klaska gaçyldy şol. Ondan kakamam gowy dutar alyp berdi. Gaty betowa dutar. Şu wagtam haýsy halypalar şu wagt görselerem şo dutary soraýarlar-da. Eý, şo kiçiräkkäňki dutaryň barmy-aý şu wagtam diýip. Bir güýçli ystan ýasan dutar ondan. Barmy dutar? Bar öýde. Ony oglum bar-a, kiçiräkkä gaçyrypdy. Gapagyna treşina düşürdi bilýäň. Ondan bir ökdeji ussa berip, ýene restawrirä etdirdim ony. Kän neme etmedim, halk aýdymy uwlikasiýa edip on ýaly nemedemokdy, ýöne başardygymdan gowy görän aýdymlarymy kän wagt ýerine ýetirýän. Öň ýazgy edýäniňe gabat gelemok, ýöne soňky şu Züleýha bilen aýdanyň bar. Hawa. Şonda bar-a, men başda tanamadym-haw. Sensiň öýdem ak. Häli şeýle zuwundyň özüňem bitirdin. Hawa, hawa. Soň seretsem Söhbet baý. Instagramda-da goýdum-a. Göni atma istedipsiň meniň girip gördüm. Hawa, hawa. Täsir etdi, haýran galdym men. Men diýdim, Goçmyrat bilmeýämkä diýýän-de men. Halk aýdym käwagt aýdýan-da.

Aýdasyň gelýän bolsa höwesiň bar bolsa ýöne gelişýä sesiňe gowy gelişýä ýöne özüň içiňde höwes ýok bolsa diňe estrada esasy ýykylýan bolsaň onda hökmanam däl. Ýöne bolmalymyka diýýän menä. Häzir başardygyňdan özüňçe ýerine ýetirip bilseň gowy zat ol. Indi özüň artist maşgaladan ejeň artist kakaň artist aktýorlar. Näme üçin sen aktýor däl-de aýdymçy bolduň? Hawa-laý, ýaman aktýor bolasym gelýärdi-de ýöne men. Näme üçin şeýtdim-aý men? Şu badam bar o höwesim-le. Şeýle. Hawa. A ýöne ýetişmeýärmi gapdalyndan? E şony etmeli, näme üçin, puçmuý bu näet-ä? Hawa, ýetişýän bolsaň. Ýetişik-ä ýetişip bolýar-la goçma, hemme zat ýetişip bolýar. Şu wagt, Aý, uje indi häzir sahna çykýaň welin, uje sen söhbet-dä uje bildirip dur, bilýäňmi-ä, grim bilen-ä bukup boljak zady ýok. Ýöne bolaňda näme mesele, şu söhbet. Hawa. Ýöne diýjek bir aýdymçylar zatlar bar-a şu wagt. Meselem, Ýewropada tapady, Amerika, türkler zatlaryna şu wagt. Aýdymçy özleri aýdymçy bolup, sahnada. Sahnada iýminde filmde dälde-le. Teatrda o zat rol oýnap bilseler bilýäňmi? Hawa. Şoňa ýaman uly oçenka berýärler. Hawa. Teatrda zatda barlap görmeli gowja rol bolsa. Meselem klasika zat bolsa bilýäňmi? Hawa, hawa arkaýyn. Bir mýuzikl zat žanrda bir zat goýulsa. Bolubilýär-ä. Ugruň näme seň asly? Aktýor. Şeýlemi? Drama we kino aktýory ugrum. Şu gürrüňi eşitdiňmi-aý seni bilemok. Aý Türkmenabad açylaýyn döwürleri bolmalyda. Menem ýaňy meşhur bolup aýdymlaň diňlenip şeýle halkyň içinde tanalyp başlan wagtlaňda. Kakaň bilen bir lifte münüpsiň. Maňa şol siziň ýanyňyzda duran adam gürrüň berdi. Söhbet bilen kakasy mündi welin diýýär. Şo taýda iki sany gyz dur diýýär. Bular seret seret söhbet diýýärler diýýär. Bulam söhbediň kakasy diýýärler diýýär. Indi ol duran, diňläp duran aslynda kakany tanaýar. Hawa. Meň üçin diýýär, Oraş dur diýýär, ýanynda-da ogly dur diýýär. Olar üçin tersine diýýär, söhbet dur diýýär, ýanynda-da kakasy dur diýýär. Hawa, onýaly bolýar-a.

Şu soragy menem berjekdim ýöne maňa tabşyrdylaram sora diýip. Hmmm. Kimiň tabşyranynam soňunda aýtjak. Öňkä görä azrak işleýän hawa. Onnoňam kän şu sosialny setlere üns bermedimlaý men kän. Sebäp? Aý bir period bolýandyrda men eteýin diýibem edemok ýogsam şeýle öňki depginde bolmasada bir özüm edilen özüm goýan planlam bara. Şolary ýuwaşjadanam bolsa amala aşyryp meselem aýdymlamam wagtyndajyk işleýän. Ýa şolaň reklamasy pes bolýa. Ýöne öňkimden oba gowy haýalladym. Azyrak işleýän öňkimden-ä. Seret, şeýle soraýyn, bu gönümel saňa degişli däl, ýöne umuman, aýdaly, ine, aýdymçy aýdym işleýär şeýlem, işleýär, işleýär, olam kän tutanak. Hawa. Şo ýagdaýda şoň öz stilini üýtgetmesi gerekmi, dogrumy ýa-da şoň öz. Stilini gowy görýänler üçin dowam etmelimi? Ýa-da başgarak has gidil göwnüne jaý dälem bolsa başgarak stile geçmelimi şo? Meň pikirimçe geçmeli däl. Ol bolýan zat. Ýöne edil geçseň bolýar. Näylek manyda stil? Şu wagt men alyp rebe geçmeli däl men meselem. Mhm. Ýa metalika geçip gitmeli däl men näme bilýän men. Aha. Ýöne podaçany üýtgetmeli. Öz stiliňi üýtgetmeli dälde. Mhm. Nähili düşündirsemkäm saňa meselem. Şol bara esasy edýän işiňi özüň ynanyp etýäňä. Hawa. Bir tutanok ol lýuboý aýdymçyda-da meň pikirimçe bolýandyr mende bolýar. Ikinjiňem edýäň ol bolanok. Üçünjiňem edýäň-ä. Hawa. Ony bolanok. Ýöne sen şoňa yhlas siňdirdiň-dä. Hümm. Şol depressiýa düşürýär aýdym çenam. Eý men näme işlesemkäm diýdirýär. Hümm. Ýöne şonam meň pikirimçe zbywaýt etmän işlemelimikä diýýän. Şu näme etseň bolman dursa, netije bermän dursa depressiýa salar ol. Hawa, diňe aýdym üçin hem däl, lýuboý adam hem şeýle. Özüni erbet salýar adam, bilýäňmi? Uje pikir, gaty pikirlendirýär däl-ä. Sen özüň ynanmaly-a edýän zadyňa esasy. Hawa. Sungat işgärleriň birinji, meniň pikirimçe, zady, bize institutda okaýarkagam başga-da halypalar kän diýerdi, teatr bolsun tapawudy ýok, aýdym, lýuboý sungatyň, hudožnik bol sen agam, alypbaryjy bol, meselem. Şu öz edýän işiňe özüň ynanmasaň bar-a, halk samsyk däl. Hawa.

Ýagapja işläňok diýdimi? Az diýdi. Az diýendir-ow. Az-a. Az diýýä, soňam sorasana diýýä, näme gerekkä şoňa ruhlanmak üçin, köpräk işlemek üçin aýdym diýýä. Saňa näme gerek? Kim diýdi ýaly? Saňa wdahnoweniýe üçin, motiwasiýa üçin näme gerek? E hemme zadymyza Hudaýa şükür ýetik. Şondamyka ýa mesele? Ara, gowy pikir aýşan ýaňy. Adam bir zona komforta gelensoň. Gelensoň gowy. Ark aňsat gymyllasy gelen ark da. Şol uly problema. Ondan bir çüňke gysylýara. Onda da. Onda da dyzaýar. Dyzap bir zat çykýar şonda. Çykalga da tapýa, täze bir zat oýlap tapýa garaz. Hawaý şolara. Riske girýa. Durmuşda da şeýle. Durmuşyň neme aýtaýa şol. Hawa. Galybaý şol a bir hili. Hawa.

Hawa, e şoň bir günem ýaly biz Mardan gelipdikmi? Şeýle öýdýän. Opytyňyz bar öýdýän eýýäm. Hawa. Sowukly toý sowuk. Şoň göni bir günem ýaly oçun pamoýmy, o göni bir günem ýaly Ahmedem bardy. Mara minus ýigrimi birdi. Pamoýym Türkmengalada toýda boldy o. Şol şol göni köz diýdiňiz-le bolmana. Boldy şol opyt bar onda. E otaý gaty sowuk-a. Napitok guýýaň-a. Hawa. bir zakazay diýip galdyrýan goly bar. Bu da göz öňüne getir. Içmeseň doňýa. Göni doňýa. Ondan neme etdik? Buz ýalyjak kola getir diýip bolanok-da. Ol bolanok. Taýyn uje ol. Neme? Gezekleşdik-de ondan. Jaýda oturýan. Hawa. Biri aýtýa. Şo gutaryp barýarka primerna lizginka zat başlaýa ol. Köwüşjin geýip baryň, o gidýär, sen geçýäň. Şeýdip sowduk göni ertesi günem ondan siziň toýuňyza gitdik. Beh. Ýogsam köz lopdy, sen bilýän dälsiňmi? Ýok, bilemok. Taňňyrda köz getirip her tarapymyzda. Hawa. O obada demir legender bolýar-a tamdyr nebesi taňňyrda. Çagalygyň höwesi barmy aýdym-saza? Aýdym-saza ulymda toşno ýok. Şeýlemi? Onam men aýdyp bilýän, hawa.

Söýla jigime diňe dutar, don telpek zat ýazdyrypdar o iki üç ýyl podrýad. Üç sany dutary bar öýde. Näçe sany don telpegi bar. Men bagşy boljak, näme aýdymçy boljak. Indem taekwondo gatnap ýör. Kiçim ýöne. Ulym. Şu okuwy angliski ola esas şol matematika, angliski okuw diňe şol olar. Köplenç şeýle bolýar, ulusy bir hili görellirak, kiçisi garagolrakmy, bandidrakmy. Köp kişide şon ýaly goşa. Hawa. Indi çagalara bir maslahat bermeli bolsa, durmuş barada näme diýerdiň? Ejeňiz, kakaňyzy diňläň diýerdim men-ä. Sebäbi agam nähili erbet bolsa-da, meselem, käbir adamlar bilýäňmi, tebigy bir nemeli bir ol adamlar bolýar-da şony ýaly bilýäňmi kän negatiw energiýaly adamlar. Daže şolaram öz çagasyna erbet zat ne pojelaýtmyka diýen. Düşündiňmi diýjek bolan? Hawa. Şonuň üçin her çaga öz ejesini, kakasyny diňläp gezse, şolar şolardan sapak alsa, sapak edilse şolary. Meniň pikirimçe durmuşda kösenmek mümkin. A uly durmuşda näme maslahat bererdiň? Aýdaly eýýäm on sekiz, on dokuz ýaşynda özbaşdak indi bir ýa okuwa gitmeli, ýa bir işe başlajak bolup dur. Ýüregiňi diňle diýerdim boldy. Şo näme podkast etse şony et.

Indi hälki az işleýär diýýän kimdir öýdýäň, bilmediňmi? E, ho-o-laý, bilmedimmi? Söýli. Äý. Meň agentim bol-a bu gezek ol. Söýlemi ýa? Hawa. Aýdymlaram şo saýlady. Haa. Käbir soraglary Söýli berdi şoň üçin. Indi şu taýda ýene bir sorag bar. O soragam. Ejeňden, kakaňdan öýkelän ýeriň barmy? Beýik. Öýkelän-syrän ýerim bardyr-la, ýöne. Şeýlemi? Ol öýke däldir-le. Şeýle. Samsyk-la olardan öýkelemek. Ýöne bardyr. Olam ýöne soň ertesi gün düşünýändirin. Hä. Gowy jogap. Indi şony ejeň özi sora diýipdir öýdýän. Şeýlemi? Hawa.